Sɛ woyɛ biribi sei na Nana Yasantoa ne nananom bɛtaa w'akyi a, na ama wo mu ayɛ du. And in fact, abakɔsɛm no bi wɔ hɔ a, sɛ wɔte akonnwa so nti wɔnim kyɛɛ deɛ yɛkora yɛahu no wɔwɔɔ ne ho no. Ɛsɛ akokɔ a wɔbɛn wɔn ani so na ɔdi abɛbɛserɛ. Ɛti mebɛn ne ne nyinaa no ɔwesa bi gu yɛasom. Yɛkyerɛ yɛ sɛ yɛn mmeranteɛ ne nnamafoɔ no, Sɛ yɛnya opportunity te sɛ deɛ yɛanya yi ne yɛ blend with yɛn history no a, ɛbɛboa ma yɛntwa yɛn history no behind but yɛbɛtumi de anyini ne yɛde anyini yie no yɛate aseɛ ahu baabi a yɛabɔsuo firi, baabi a yɛahyɛ aseɛ firi because if you don't know where you are coming from, you will definitely not know where you are going to. And in fact mebɛn no no nneɛma no bi wɔ hɔ a na ɔkyerɛ na ɔkyerɛ akon no bi wɔ hɔ a ɛne kwan a wɔn faa so a wɔn tumi kɔ gyee Asanteman firi broni nsam ɛfiri Ntim Gyakari nsam ɛde bɛsii wɔ ɛnnɛ yɛhu no sɛdeɛ yɛhu yi no a na ampa Asante yɛwɔ ade Asante yɛwɔ no sei kutuu sei ba na Radio Minister this year team a na ɛda Ashanti Fest so our history our story our history our culture. Wobaeɛ na wonni around deɛ but wohwɛ mmɔfra yi works yi a is it telling our story, telling our history and our culture. Medase pii nti wohwɛ a ɛnka ntete no na yɛ papa nom ka anansesɛm kyerɛ yɛn nti ɛduru anwumerɛ a bosome no pie a, Na yɛapue abɛtena abɔnten saa, na wɔaka anansesɛm no akyerɛ yɛn ara. Anansesɛm no nso no, ɛyɛ Asante abakɔsɛm na wɔde adua a wɔde rekyerɛkyerɛ ama wɔahu life challenges, issues, abusua abusua, ntɔn ntɔn no, baabi a obiara firi baeɛ a wɔde baeɛ. Ɛnna emi nkyene ankasa firii Kumasi bɛbere. Ɛyɛ saa anansesɛm no na ɛmaa yɛhuu kwan a yɛfaa so buu bi yɛɛ a yɛkɔpuee nsutaa asua fi kɔpuee Mampɔn Yɔn so. Enti deɛ ɛkyerɛɛ sɛ obiara abusua ne obiara akuraa biara no, wowɔ baabi a wofiri a abusua no koraa baabi a mowɔ seesei no mokɔpuee hɔ. Enti deɛ ɛkyerɛɛ sɛ obiara wɔ saa story a ahappen with wo maame, wo nana, wo nanankansowa, Ɛno no na ɔmo nni hɔ seesei nti no yɛtwerɛ no as yɛ history. History nso so no sɛ woantwerɛ no actively a na wogyae sɛ obi foforɔ mmɛtwerɛ mma wo a, mberɛ no kɔ n'anim no nyinaa na ɛdistɔɔte. Nti at every point in time biara no ɛwɔ se yɛtumi yɛ active sɛ yɛ dɔkumɛnte every single story and documenting it accurately. Ɛno na ɛkeka bɔ mu a na aba abɛyɛ history. Ɛbɛyɛ history wie a, afei the way of life no, the history and the past and the stories will direct sɛdeɛ mprempren yi koraa no ɔsɛ yɛyɛ yɛn nneɛma bi yɛ dɛn ɛfa. Na afei aba bɛdane yɛ way of life which is our culture. Sɛ wo werɛ fi wo history, wo werɛ fi wo stories no a, definitely you will be lost with wo culture, ɛyɛ wo current way of life no. Enti ɛnɛ wo sɔre a na ɔkɔfa buroni deɛ, anyɛ yie ama wo a na wagyae de ato hɔ, na ɔkɔ akɔfa kuro foforɔ so deɛ, anyɛ yie ama wo a na wagyae de ato hɔ. Na mmom sɛ wonim baabi a wɔahyɛ ase afiri ne mo nananom baabi a wɔn firi baeɛ sacrifices a wɔn yɛeɛ a ɛnɛ yi ama yɛahu Ghana sɛdeɛ ɛteɛ ama yɛahu Asanteman sɛdeɛ ɛteɛ a woreyɛ biribi a bɛtwe ho mmienu but wonnim biribiara na wodeɛ wodwen sɛ wiase no ne Asanteman ne Ghana ɛno ara ne sɛ yɛawo wo atom na ne saa ne ne saa Ɛno na afei you wouldn't cherish what you want nti obi ka sɛ yɛnkɔ sɛe wei a na wodi akyire na wokɔ wei no nti this year no yɛhyɛɛ da sɛ yɛ choose saa theme no so that we are the Ashanti first we will be able to have our stories being told the stories no na ɛyɛ the basics of biribi a akɔ so wɔ Ghana ne Asanteman yɛwie a what is the position of the history Nyankopɔn kyɛ ade ma nhyia wɔ hɔ fɔ me na yɛ bɛ kɔ Isagranti wɔ yɛ hwɛ baabi a ɛne broni fitaa koo yɛ yɛ kɔ papa nantwie ɛwɔ ɛyɛ kumawu ne nyinaa yɛ a way to tell our history yɛ wie a ne yɛ ka ne nyinaa bom ne yɛ ahwɛ currently the modern way of life the mpaninfoɔ no way nso of life. Tradition no how are we going to blend it sɛ ɛbɛyɛ a yɛmfa Gen Z sɛm no saa na yɛmma yɛn amammerɛ no nyɛ dɛn? Ɛnyera. Enti just to throw a bit of an insight into yɛn theme no ɛne the thinking that went on in choosing the theme. But Minister, wei deɛ ɛm sɛ wotu kwan kakra na you've been following on social media some of the reviews. Wo ankasa your general assessment for these young ones. and the works that they've been able to do.
Meda ase pii nti wɔn sɛ aha yɛ baabi a esi kurom mfimfini nti sɛ wobɛyɛ biribi a nkurɔfoɔ nyinaa bɛtwam wɔn bɛhwɛ a ɛwɔ sɛ wodwen ho mmienu ne mmiɛnsa so ayɛ sɛ deɛ wo fie si nkwankyɛn waa na wo sika a watɔ wo penti a wode kɔ penti so kɔ penti na anyɛ fa yɛbɛka yɛbɛka sɛ woadi ankɔ yie Enti saa na adwuma wei yɛbɛyɛ no na ɛyɛ yɛn sɛ yɛreba yi because yɛhwɛ adwuma dada a yɛyɛ atwam ɛne yɛkaa sɛ nkurɔfoɔ mmɛboa yɛn budget ne quotations wɔn de baeɛ a na yɛyɛ wɔn ahyɛ yɛn but me visitee some of the schools ana me hu nnwuma a wɔn yɛ no ana me kae tama me wɔ sɛ tutu yɛn visual art students nneɛma a na wɔn yɛ no But na yɛ on a smaller scale either on cardboard, papers, books and all that but still ɔmo yɛ painting, collage ne deɛ ɛka ho na wotumi sɛ ɛfɛ paa. Ana na mɛka sɛ meyɛɛ graphic design wɔ JHS no? Ɛyɛ nokorɛ, Saint Andrews Junior High School, Pampong, meyɛ graphic design a metwerɛ ho exam. Enti ɛma me idea sɛ once a yɛn mma no afa all these training mu no, at least sɛ ɛnyɛ ɛnnɛ koraa na ɔwɔ level 300 which is form 3 no a, ɔbɛtumi ayɛ biribi a ɛfɛ. Ɛno na maa m'awerɛhyɛmu sɛ deɛ ɛbɛsi biara nsi, yɛmfa wɔn mmra. Yɛde wɔn ba no a anyɛ yie koraa a, wɔyɛ yɛn mma. Akwadaa a wokyerɛ no adeɛ anaa woboa no a, ɛnyɛ sɛ wɔnyɛ mistakes o. Wɔyɛ mistakes a, wo panin na wode wode ayɛ dɛn? Akɔrɛkte no. Nti yes, deɛ ɛbɛsi ara ne sɛ ɛnyɛ fɛ, mobɛhuru me. Mohuru me a, ɛbɛdi ayiɛnsa na atwam. Mema no anya opportunity to explore. Enti ɛba no deɛ na mayɛ ready sɛ, sɛ mohuru me o, moyɛ me dɛn o, mede wɔn ara na ɛbɛyɛ. Onyankopɔn nkyɛn ade, deɛ ɛdi kan a wɔbɛyɛeɛ yɛ ɔpemsoɔ deɛ no. Na wonim sɛ, Otumfoɔ. Yɛbɔ mu ase ma no. Biribi a ɛfa ne ho biara yɛ animuonyam. Enti mehyɛɛ da ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Momma wɔmfa biribiara nhyɛ aseɛ. Wɔmfa yɛn wura nhyɛ aseɛ. Menim sɛ nsã pa ne nhyira a ɛwɔ sikadwa ho nti no, sikadwa mma yɛn anim ngu ase. Na wɔyɛɛ rough sketches de xx dot dot dot dot no too hɔ ara. Obi nka nkyerɛ wo sɛ yɛn wura na ɛda mu yi. Ɛhɔ na menyaa confidence sɛ we are on course. Afa. Ɛde ade no peke yɛn deɛ, na mahu sɛ no matter what, yɛn Wura deɛ no anya afa no deɛ, deɛ aka nyinaa ɛbɛfa. Na yɛsrɛ sɛ adwuma no, ɛyɛ adwuma a ɛso. Mo hɔ yɛ a first day yɛbaeɛ, yɛn Wura nko ara na yɛdrɔɔ no. Second day no yɛde Ɔmampanin ɛkaa ho. Nnipa yi mmienu na ɛyɛ the current face of Ghana ne Asanteman. Eti yɛwɔ Ashanti region yɛyɛ biribi a ana wobɛba na regional minister me ti da hɔ ana yɛwura ti nna hɔ a ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛnti na yɛ startee with yɛwura ebiom Ghana soso no ɛyɛ Ashanti ma yɛka Ghana ho the current president ɛyɛ his excellency John Dramani Mahama ɛno nti na yɛde ɔno so baa yɛwura nkyɛn. Yɛwieeɛ no, yɛabue Presidential Gallery wɔ hɔ a, ɛhɔ no, sɛdeɛ ɛteɛ no, obiara a watena akonnwa kɛseɛ no so da as Ghana President biara, yɛdɔm bɛba hɔ. Asantehenefoɔ a Otumfoɔ a sɛbio wɔdii kan baeɛ, waba, waba, Otumfoɔ, ɔno ara na ɛto so yi, enti meka no, mehwɛ sɛ mɛka no yie. Wɔn no nyinaa no, yɛnya akwanya wɔ manhyia no, yɛnya wɔn pictures no a, Nnwuma aka ahodoɔ a yɛpɛ sɛ yɛyɛ no, yɛbɛyɛ ɛyɛ traditional gallery so so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wokɔ a wobɛhu Otumfoɔ Osei Tuitue, Ademaeprem, wobɛhu wɔn nyinaa, Otumfoɔ Osei Tutu Odikan, saa ara kɔpem Otumfoɔ a wɔ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a baabi a wobɛduru biara yɛmma yɛyɛ painting no, ɛnyɛ painting no saa kwa. It is telling our story, it is telling our history, it is telling our culture. But minister, ɛm sɛ na wo nni ha no, eh, yɛhu nkurɔfoɔ a wɔde kɔkɔɔ kɔkɔɔ bi ɛbɛfefa images no bi. Menim sɛ ɛbaa online, you chance on it. Wo deɛ yɛfrɛ wo TikTok minister, nti wowɔ TikTok yi deɛ wonim ho asɛm. Saa nneɛma no, what are you doing to prevent future occurrences? And those people nso a wɔyɛ involved no, I mean, deɛn na yɛyɛ ɛde afa ho? Meda ase pii. Meyɛ Santini deɛ mede bɛhyɛ aseɛ afiri hɔ. Yɛn wura mfonini wɔ ha yi deɛ tumi wɔ ha. Ɛnnɔ mehu sɛ Nana baako baa ha a ɔbɛgyina ha bɛyɛ amammerɛ ne biribiara a ɛwɔ sɛ wɔyɛ biara yɛ dɛ ɛwɔ ha. Nti woyɛ Santini na ayɛ Santini kann na wonim sɛ wo funum ahyɛ ha, wo ti hyɛ sigadwa ase deɛ a, adeɛ a ɛreboa ma Asanteman akɔ so ama Ghana akɔ n'anim no, worebɛsɛe Nana w'adwene ho mmienu mmienu. That is one aspect of it. The second aspect of it yɛ sɛ, Security provision yɛ adeɛ a ya make sure sɛ asokwaa ɛbɛma security men awɔ ha especially during the night in the time being whilst we try to set up the whole space. Ebiom, sɛdeɛ adwenkyerɛ no aba no, ɛm sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya ha no as a recreational centre. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afoforɔ ba ha a wɔbɛtumi ahu yɛn history, nneɛma a ɛwɔ wɔ hɔ yi, sɛdeɛ ne nyinaa kyerɛ, na wɔn aba bɛhwɛ abɛtwitwa pictures ne adeɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aha yɛ active deɛ a, at the end of the day no, obi ba ha a ɔbɛdwen ho mmienu. Woba na wonya wo pito, nsanfuo, ataya, whatever, ɛ, yɛpɛ sɛ ɛnyɛ traditional. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a woba ha a wonim sɛ woawura yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ mu, na atumi aboa ma aha yɛ very active. Nti aha yɛ active a, Obi reba ha a, ɔbɛtwe mmienu mmienu. Ebio, cameras na ɛwɔ hɔ no, ɔyɛ sɛ camera baako si ha. Signals foɔ na ɛcontrol ɛde ma yɛn. Eti ama wɔn aredirect no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a blind spots a nkorɔfoɔ ɛde di nsɛm nsɛmɔne no nyinaa no, ɛbɛtumi akɔ akɔkɔtɔ so. Sɛdeɛ na meka during ne interview no, yɛatumi anya footage of nipa no a ɔbɛyɛ saa ade no. Eti ɔmo analyse because sɛ yɛn pɛ sɛ yɛbɛkɔ akɔ kyew obi na bɛ sɛ oh political witch hunting no yɛpɛ sɛ ɔmo nyɛ very sure of nipa a ɛwɔ video no sɛ bɛyɛ a yɛ sɔ wo mu a ne yɛ nim sɛ yɛ nto nɛ dɛn ɛnfo mo but nyankopɔn kyɛ ade mɛbɔ signals ne Ghana police aba so ɔmo ama yɛ footage no a ɛkyerɛ nipa a wɔ wura mu a wɔde saa red paint no bɛyɛ yɛ no yɛ ne yɛ ma no akasɛ ɔmo ɔmo paint no bi a ɔmo bɛ correct Saa nneɛma no nyinaa na atumi aboa ma n'asa agyina ne dada mu. Deɛ mmoa no adie no, wɔn adie kɔ, yɛgu so reyɛ ho adwuma. Deɛ aka akyire no, yɛbɛyɛ ahyehyɛ ama no ayɛ fɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ɛbɛboa na Asanteman anim apagya. Ɛhɔ na wo nua na nkurɔfoɔ keka sɛ, Wawanya ayɛ ha yi? Aha nko ara na ade reso na yɛwɔ, soa me. Ɛɛ ɛɛ Sobolai yɛ wɔ asafo emu sese cultural center emu se nka ɛkwan kwan ho ne nyinaa ka yɛn beautify no with this art I don't know the future projections for the region as a regional minister.
Kwankyɛn adeɛ yɛ fɛ anaa yɛ kwakye adeɛ yɛ fɛ nso yɛde sika na yɛ dɛn ɛyɛ wei a yɛka yi yɛnka yɛnka sika kom paa Dɛ da nnuru sika bi a mempɛ sɛ mebɔ ne din, but sika kɔ mu paa. E nnuru. Wo wo nɛ, wopɛ sɛ wokɔpɛ ntɔkwa brɛ me. But sika kɔ mu paa. Because ɛnɛ, wobɛnya sika dɛ ɛma sɛ ɔsɔfo kyerɛ abosom baa ha. One billion ɛna ɔyiyɛ. Nti one billion ne nyinaa kɔ mu a, Wobɛnya sika one billion koraa sɛ wode rehyɛ adwuma mu koraa no, ɛyɛ adeɛ a wobɛbrɛ ansa na woanya. Ɛnde ɛkyerɛɛ sɛ ɛdi sika. Just that because yɛde yɛn mma no na ɛyɛ temanmufoɔ mmabaa ma wɔboa yɛn no nti no, yɛnfili impact no te sɛ deɛ anka ɛyɛ baakofoɔ na anka wɔagye atom sɛ wɔreyɛ a. Nea ɛtɔ so bio yɛ sɛ, yɛaba a obiara brɛ na yɛayɛ nti no, woba na obi resɛe no a, wobɛba abɛka akyerɛ yɛn. Ɛno na yɛfrɛ no communal responsibility anaa communal involvement when it comes to development. Ɛno nti no, deɛ ɛkyerɛ yɛ sɛ ama nneɛma no ka ɛka no aba fam kakra ma yɛn because me me budget yɛ me budget for one day. Mewɔ hɔ ara na ee one day no yɛntumi nwie this year ne two. Yɛyɛ no three, four, five, six, ɔkyena nso so ɔse yɛ saa ba seven. Yɛti yɛgyina mu saa wɔma nte nti yɛ ka paa. Ebi ɔm ɛnyɛ ne fɛ no. Obi si yɛgyina mu ma wɔka fii se po. Asante Trade Expo good. Enti ɛnyɛ sɛ ne fɛ no nko ara pɛɛ se nti ne yɛyɛ. Yɛpɛ sɛ yɛyɛ model bi a ɛbɛtumi aboa yɛn na yɛamanegyi, because maintenance culture na ɛyɛ a problem wɔ ho, na yɛamanegyi no yɛamanegyi no yie. Dwumadie a yɛredi no nso no, ɛnyɛ beautification nko ara, yɛato no din City Greening and Beautification. Ɛnti sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, yɛachuusi Asokwa New Road no de rekɔ Angonaga Junction no na yɛde rehyɛ aseɛ. Yɛne KNUST Horticulture Department, USTED Horticulture Department, Parks and Gardens, ana yɛma no de proposal aba sɛ yɛmfa agric students no ɛso nka ho no mu nsua adeɛ. Nti yɛbɛyɛ expand ne ɛde ɔma ka ho. Nti yɛanɛɛse Royal Palm ɛne Planus trees no fɛfɛɛfɛ no Yɛanansi ama no aduru baabi a wɔbɛkɔ akɔ ɛskaveti. Wɔn ɛskaveti a na wɔde aba abɛsisi wɔ Midian no mu. Ná Midian no nyinaa nso yɛatrae ama wɔn ama o, na ayɛ fɛfɛɛfɛ kama, na yɛatumi adɛkoreti adisaen no kama. Kɔmitii no baeɛ no, justification a enti wɔpɛ sɛ yɛnyusu street wei no yɛ sɛ, nnipa ntaa ntwa mu bebree. Enti yɛdi kan nka yɛfa Anwonagatu airport ba yɛhu sɛ ɔmo a ɛtɔn nneɛma no time biara na ɔmo twam wɔ hɔ edua no na ɔmo sɛe no eti ɛbɛma no ayɛ den to start with eti yɛtumi ewie ha deɛ no na yɛtumi enya a firm control a na afei yɛastate expande ne yɛde afiri Anwonagatu airport Anwona ɛɛ airport to Manhyia Ne yɛde yɛ greening no nkakra nkakra nkakra because yɛn ne sika a yɛde bɛsi sky scrapers no a anyɛ hwee edua ne grass no deɛ yɛbɛtumi ayɛ enti ɛnyɛ ha nko ara yɛbɛ expand it to other areas no whilst a yɛyɛ saa no so some individuals ne corporate institutions aba on board sɛ Wɔn pɛ sɛ wɔn boa yɛn na zoo area hɔ no cultural center area hɔ no asokwa ɛɛm yɛfrɛ no sɛ sofo line ɛne deɛ kɛka ho no yɛtumi akɔ ho yɛbɛma yɛn mma no time kakra na wɔn de ahome ebi wɔ final exam ne adeade eti yɛbɛhwɛ sɛ ebi ɛbɛyɛ every quarter anaa every six months anaasɛ wɔsi yɛtwɛn the next Ashanti festa then we will see how best gradually no yɛbɛtumi de akɔba kuro no nyinaa.
Now, I don't know. Questions, quickly. Um, honorable, yehu video bi wɔ online a wɔn se sɛ wɔn use school nkwalaa wakɔfa wɔn afiri school a wɔde wɔn yɛ wei no ɛyɛ child abuse na dɛn na ɔka fa ho. ɛnna ɛbakyɛw the next question no nso. honorable mpakyɛw um, so aso wɔ ha no ma tie mi kakra ɛfrɛ uh, mi leo stanley. Me wɔ love fm ah ya ya ya chase wa ya na wo dodge yɛn okay so um adeɛ wei say ama yɛ ho sɛ um an institution like um creative arts institution na ɛwɔ kwaada so no wei ama yɛ ho sɛ we there is a reason why it should be completed. because sɛ wohwɛ mu a ɛnyɛ art nko ara na nkwadaa yi yɛ. Me ba a me ne bi akasa, wobisa wɔn a ɔse I want to be a computer artist, I want to be a computer this which is linked to art but then institutions a ɛwɔ hanom a ɛbɛtumi a traini wɔn ama wɔn aduru that level no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kyena bi wɔbɛ produce movies ɛne animation ne adeade no ɛnni hɔ. Enti a na ayɛ den ama wɔn. Deɛ yɛhu wɔ ha yi, do you think sɛ it's time for us to fast track that project sɛdeɛ ɛbɛyɛ a creatives bɛnya baabi asua the fundamental. Mɛda mo ase.
Ɛm sɛ sɛ wo tamfo sua w'asa a na wayɛ dɛ? Ana wopɛ kraman aku no a na woma no din bɔne? Edin biara a wopɛ sɛ ɔde ma no biara wode bɛma no. Nneɛma a yɛyɛ, nyɛ obiara na ɛyɛ no fɛ. Obi nyae a, na anka wei ɛwɔ ɔno nso kurom. Enti ɔbɛtena baabi na waka deɛ ɛyɛ ne dɛ. Woka sɛ wode w'adwene rekɔ saa nneɛma no so a, wontumi nkɔ w'anim wɔ abrabɔ mu. Enti no, mɛhyɛ mo nkuran sɛ, Mpo wo Buronya atare koraa a woakɔtɔ a woahyɛ no a w'ani agye ara de kɔ asɔre no, obi betumi ahu wo na wabu wo abam sɛ, 'Na ɛdeɛn atare na ɛhyɛ wo yi? But wo na wo waba wɔ life, wɔ life na wɔ wo tirim. Woamma w'ani annye a, obi foforɔ biara remma w'ani nyɛ dɛn? Ɛnngye. Enti deɛ nkurɔfoɔ ka deɛ, yɛate deɛ ɛkyɛn saa. Ɛnyɛ child abuse in any ways.

Instead of the fact sɛ oh ɛyɛ child abuse onii eighteen years adɛn na wama no drɔdrɔ no nnipa saa na wɔbɛdwen sɛ gye sɛ wadi sixty years anaa seventy years ansa na wabɛyɛ regional minister ɛnso ɛnɛ yɛhu sɛ wodi thirty four koraa wodi bi ɛyɛ dɛn ɛyɛ yie eti na ɛnɛ amoako nyina di bi ama no ayɛ yie a woso wodi bi ɛyɛ dɛn ɛyɛ yie eti mo ma yɛn taa yɛn ma no akyi instead sɛ yɛbɛbu wɔn abam creative arts ɛyɛ no korɛ. Ɛm sɛ Minister for Tourism, Creative Arts and Culture ɛbaa ha ɛmaa yɛne no kɔɔ ɛhɔ nom. Thankfully yɛanya get fund ama wɔn asɔ yɛn mu a contractor aba back to site a wɔreyɛ ɛhɔ adwuma no. Nti most definitely yɛbɛwie ɛwɔ hɔ ɛde ama yɛn. Last month nso ɛɛm KSTU that is ɛɛ Kumasi Kumasi Technical University, KTU, Kumasi Technical University, Wɔn nso buee Creative Arts Faculty wɔ hɔ a ɛno nso ɛboa in that regard. Beyond that, sɛdeɛ Visual Arts foɔ yɛ fɛfɛɛfɛ yi, it is an opportunity to also make a case for wɔn nso infrastructure with get fund. Enti sɛdeɛ me ne students no kasa a meka kyerɛɛ wɔn no, we will do that needs assessment ne yɛne Education Minister ne get fund akasa ne yɛahwɛ what we can also use to support yɛn mma no a ɛyɛ Visual Arts in their respective SHS no ɛdi we are committed we are so committed to creative arts no because the point yɛ sɛ nipa wo wɔ hɔ a yɛfrɛ biribi SWOT analysis wowɛ wɔ strength wowɛ opportunities wowɛ wɔ weaknesses wowɛ wɔ threats nti wowɛ ne nyinaa adeɛ ɛma wo ho yɛ den no na wahyɛ mu kena Ashanti region deɛ ɛma yɛ ho yɛ den yɛ culture yɛ tradition yɛ tourism Ɛnnɛ nkurɔfoɔ a wɔaba ha yi nyinaa, obi repɛ nsuo atɔ a, ɔbɛtɔ bi. Obi repɛ aduane adi a, ɔbɛtɔ bi. Nnwuma a ɛwɔ mpatamu ha no, sɛ na wɔtɔn nneɛma two hundred cedis a, ɛnnɛ yi nneɛma a aba ha yi, wɔbɛtɔn nneɛma four hundred cedis. Enti wohwɛ adeɛ a w'ahoɔden wɔ so no a, na wɔma ink akɔ mu. Ɛno ne de all others bɛba. Kuro bi te sɛ Cuba. Wɔn hwɛ yɛ a nneɛma nkɔ yie na wɔn startee sɛ wɔn bɛ traini doctors. Wawɛ a Cuba traini a lot of doctors a wɔn tumi de bi ba Ghana ne adeade nyinaa. Ɛyɛ way of specializing in the economy so that biribi de obi bɛba, nipa no reba no ɔbɛba bɛsɛe ne sika wɔ kuro no mu, ɛbɛboa ma mmabunu ayɛ dɛn anya adwuma yɛ. Enti that is the way to go. Whilst yɛnim sɛ yɛ culture, yɛ tradition ɛne yɛ creative sector no yɛ adeɛ a, Ɛna ɛgye yei tua hɔ a ɛde ɛto on the map no. Obi a ɔbɛba biara ɔyɛ minister bi a ɔbɛtoto saa sector no ase no, na nipa no onim deɛ ɔyɛ. Eti anokora me nua sɛdeɛ ɔkaeɛ no, mewɔ ha yi, edin a mewɔ bebree, entertainment prefect, SRC prefect, hwan hwan, akwadaa deɛ deɛ, small boy, biribiara bi. But the point is that Meyɛ young, me deɛ ne sɛ I have to give the youth an opportunity to also bring out wo talent. Nti deɛ nkurɔfoɔ ka wɔ nkyɛn deɛ ɛnyɛ asɛm, yɛ deɛ ne sɛ we are focus on the job. Wokɔ aburokyire ba a ɔho, wonya bɛduru Ghana wɔhwe a wɔn bɛfu. Ba Ghana no yɛ nneɛma no. Ɛte paa. Mekae mayor ɛstate sɛ wɔpam nkurɔfoɔ wɔ kuro mu no. Mewɔ hɔ ara na adwadifoɔ ba. Yɛni baabi a yɛbɛtena. Yɛni baabi a yɛbɛyɛ sɛ yɛbɛdi adwa. Na masa afrɛ no. Mesi mayor. Deɛ ɛsɛ ɛya koraa yɛ sɛ wobɛba yɛ hɔ four years ne bɛso. Wobɛhu. No, no, stadium ayɛ koraa. You want to clear them. Stadium a.
Asokwa eh, as, eh, Asokwa Stadium side eh, ya. Ọba ma mo bɛyɛ two times. Amakom area hɔ ne nyinaa ɛnyɛ area yɛde containers ne saa nneɛma no sisi hɔ. Bayɛkɔtu wo maame a wobɛba sɛ four years no bɛso wobɛto aba no tia yɛn. Ɛno ne ne wu wadwe mu. But deɛ ɛwɔ adwene mu yɛ deɛ mɛyɛ obusa wo sɛ baabi a wɔte wɔtua wo property rate onim ade korɔ koraa so it means that it means that we have a long way to go that is also not a justification sɛ mɛmeyɛ ne yɛ adwuma because as we speak now nnipa over 110 Ana ɛwɔ KMA sanitation court a wɔato nwura agu baabi basaa anaa wɔde ne nneɛma, ne nwura afiri fie akɔgu gutter mu a yɛahu wɔn wɔ CCTV cameras mu a, yɛakye wɔn dɔm kɔ kɔɔto. Yɛagyɛɛle obi 20 days. Wɔn a wɔwɔ kɔɔto yi, wɔn abusua panimfoɔ aba repa akyɛw. Wɔde nkurɔfoɔ bɛba abɛpa akyɛw. Wɔamfie a, wɔse four years bɛso. Four years na mmerɛ menwe ho na manwini a mabɛyɛ amɛtena akonnwa no so a ɔba bɛyɛ meyɔ. Ɛnti ɛno deɛ, wontumi, you can't eat your cake and have it. The only way we would be able to be successful ɛyɛ sɛ wakɔ aburokyire a wahu ne fɛfɛɛfɛ yi taa yɛ akyi sɛ bɛyɛ a yɛyɛ biribi a bɛboa ma CBD no mu ate a na nkurɔfoɔ ka nsɛm foforɔ wɔ radio no so no ɛnɛ wo so wɔ wo phone ma wo sɛ wasɔ ne kamakama social media wɔn a wo so aba na wo so abɛdi fɛndeɛ so that at the end of the day we would be able to have your support to work on it. Ultimately, ɛwɔ sɛ yɛwie Kejetia Phase Two na yɛwie Kurofuro Market. Sɛ ɛbɛyɛ a yɛ maame nom yɛbɛtumi amuvi dodoɔ no ara de wɔn akɔ hɔ. Kurofuro Market mo hwɛ yɛ a yɛkɔɔ ho ana yɛsan twe sae kakra. Yɛkɔɔ ho no sika a na yɛpɛ sɛ yɛde kɔ ɛkɔ wura mu no yɛhu sɛ wɔn yɛ variation no na sika na wɔn pɛ sɛ wɔn de yɛ no ɛkɔ soro bebree. Sɛ woyɛ project, project no yɛ two thousand and eight, yɛ wɔ twenty twenty five, twenty twenty six, cement boa sesa, iron rod boa sesa, ba Ghana mmara no, woyɛ procurement na kɔtam sika bi da baabi de kɔyɛ adwuma bi a, obi nfa ho ne sɛ adwuma na ɔsɛ kɔ so. Mmara na wɔsi yɛ de yɛ no de yɛ ana wɔnfa anyɛ. Ɛno na ma yɛtwe yɛn ne ho kɔɔ akyire kakra. Enti President ayɛ sɛ yɛmma district biara nsi 24 hour economy market. Saa market no ɛyɛ model market a ɛbɛboa ma anadwo koraa no pɛ sɛ ɔyɛ biribi a wobɛtumi anya adekode ayɛ wɔ hɔ. Nti ɔsɛ yɛma police station mmra hɔ, fire station mmra hɔ, ɛmaa bank no yɛma no ne branch mmra hɔ. Yɛma clinic mmra hɔ na pharmacy nso mmra hɔ na yɛma shops nso so a adwadifoɔ bɛtumi de dwa yɛ dɛn ɛwɔ mu. Ɛde district biara ɛyɛ ne deɛ. Now, kɛdeɛ tie ɛɛ KMA deɛ ɛwɔ so wɔn yɛ no. Ti ehwie kurofuro market a ɛbɛyɛ hu bɛyɛ nwanwa sɛ wobɛte ara ne sɛ mayor sɛ akɔ akɔ de sɔsɔ akɔbɔ fam sɛ yɛnkɔyɛ market foforɔ wɔ baabi. Edi May ɔbaeɛ no na ɔse ne deɛ a ɛwɔ sɛ ɔyɛ no yɛma ne kwan na ɔmfa nyɛ kurofuro market. Moma mo nsɛm ma Mayor. Nti Nyankopɔn nkyɛn ade yɛtumi ayɛ paper works ne nyinaa. Sika a ɛwɔ sɛ saa 24 hour market no yɛde ma Mayor no wasan ho check ama yɛde ama contractor na three days ago yɛde ama Atachi ɔne yɛ contractor a ɔba kurofuro market na ɔba bɛyɛ ɔmo. Edi the course of next week no, ɔba bɛ starte adwuma ɛwɔ Kurofuro market near the 24 hour economic hub. Nti ɛno a wama yɛ scope ne biribiara awie. Deɛ ɛka ho mmienu a ɛno nso so yɛkɔ back and forth ɛyɛ Mampɔnten market. Ɛno nso so yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ starte something new. When an existing one ɛwɔ hɔ a yɛntumi nwieɛ. Yɛnim, yɛwie sɛsi a nkurɔfoɔ bi bɛka sɛ yɛne yɛyɛɛyɛ yɛne yɛwieɛ. Ɛno no ɛmu yaba mu because yɛ Ghanafoɔ sika. Ɛno ka ho bi na ama projects bebree aka nwura mu yi. Nti waba no a obi deɛ waduru baabi a wɔsɛ ɔbɛboa ne yɛwie no. Because sɛ wowie a yɛbɛkɔ akɔtena radio so aka sɛ wodeɛ wɔ nti no na de amemenfe na de akɔhyɛ biribi new ase. Four years so ɛnkyɛn ma. Wowie na wososo afiri so na ba bɛdane da moto. Eti ɛyɛ mampɔnten deɛ no soso. Yɛpɛ sɛ yɛde sika no ɛkɔhyɛ mampɔnten market no yɛtumi de ewie ɛno yɛde efiri hɔ. Dwumadie a yɛredi no ɔman ne leadership no first no na ɛwɔ traditional leaders no hɔ. Enti na ahemfo no na ntokuatoɔ ne biribiara kɔ wɔn hɔ until sɛ democracy baeɛ a yɛgye de maa politicians no. Enti development biara nni hɔ a woyi politicians firi mu a ɛnyɛ yie. But yɛyɛ side of the world no, politicians no obi ba na ɔyɛ biribi a obi foforɔ ba ɔmpɛ sɛ ɔbɛtoa so. Eti as much as possible yɛpɛ sɛ yɛ depolitise Asante first no such that sɛ me nua NPP ni bi ba after hundred years anaa fifty years anaa two thousand years a de kɔn bɛdɔ sɛ ɔde Soloku ɛbɛba bɛhyɛ mu na aboa ma Asante first no ayɛ dɛn anyini. Mate deɛ mehyɛ no ase no. Ebiom, deɛ yɛyɛ nie, strategy a yɛyɛ nie. Sector biara no yɛpɛ sɛ sector players na ɔɔni program no and sɛ as I speak with you now fashion foɔ no wɔ Accra Kumasi mall ha ɔmo yɛ model casting a ɔmo de bɛyɛ runway ɛde ayɛ fashion exhibition ɛne fashion night. Last year me na me organise maa wɔn literally though sɛ me de wɔn na organise yɛ. This year wɔn ka wɔn ho bɔɔ mu wɔn tee Ashanti Fashion Industry Network no. Me nka ho o, me nkɔɔ hɔ nyinaa ɛfiri sɛ wɔn starte yɛ. Me maa wɔn kaprɛba mpo. But wɔn kaa wɔn ho bɔɔ mu no nti no they have been able to raise funds a wɔn yɛ wɔn deɛ na wɔn nso bɛhyɛ wɔn deɛ no ase. Enti deɛ ɛkyerɛ yɛ sɛ afe na aba abɛgyina no Sɛ politician mamfa me ho anhyɛ mu koraa no a, they will still go ahead and make sure they organise fashion no and then they organise ɛyɛ one way programs no. Media summit, yɛne media foɔ no hyɛɛ the same proposal na mede maa wɔn sɛ they should unite and then own the program and take it away from us. so that yɛn no bɛyɛ te sɛ yɛ provide leadership and the support role so that even menni hɔ koraa no a because no ɔma yɛ for four years no ɔma nya some sponsorship lines bi a they will be able to hold them and then support them nti visual arts ne street art festival no in a similar manner saa na ɛbɛyɛ no so that next year next two years no it wouldn't have to take Ashanti regional minister for this to go on mo wɛ a ɔmo hyɛ aseɛ na mini Ghana ɛnso na ɛkɔ so. Leadership no, woyɛ effective a, deɛ ɛkyerɛ sɛ wonni hɔ koraa a ɛwɔ sɛ adwuma no yɛ dɛn? Ɛkɔ so. Ɛno ne vision a yɛde build Ashanti Fest. So that at the end of the day, aban ba aban kɔ a, industries no ara will own the individual programs and will run it to make it sustainable. Nti yɛbɛsrɛ mo, mommɔ ho dawuro in that regard. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛntwe politics no nwura mu. Politics yi, yɛayɛ no NPP, NDC, ɛbɛboa yɛn anka? Boa yɛn anaa meboa? Ɛno ara ne deɛ ɛte ho yi. Enti yɛsrɛ mo, nneɛma sei a yɛayɛ a yɛatwetwe de reba de reboa Asanteman no, yɛn try na yɛnyi politics no dodoɔ no ara nyɛ dɛn mfiri mu. Ne titiriw yɛ sɛ, Ɔpemsoɔ ta yɛn akyi, Manhyia ta yɛn akyi, Yɛwura yɛta yɛn akyi. Deɛ ɛyɛ yi nyinaa Yɛwura ɛde animuonyam hyɛ na ɛma no. Time biara wɔfrɛ a na atumu sɛ n'akoma yɛ dɛn? atɔ ne yam. Nti yɛwɔ awerɛhyɛmu sɛ Otumfoɔ tim hɔ daa. Yɛɛ deɛ yɛntim hɔ. Ɛnɛ meyɛ minista, ɔkyena yɛbɛtumi apam me. Otumfoɔ deɛ ɔpam no nyɛ dɛn? Ɛnyɛ yie. Nti most definitely nananom taa yɛ akyi yi deɛ yɛnim sɛ wɔbɛgye asi wɔn nan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ yɛahu no yi yɛbɛhu no afe a ɛbɛba na boɔ no atim de ama yɛn.